Thawngṭha chim zong saupi kan chim le lau i tuzan caan ah kan zapi tein ruahṭi ka duhmi baibai cacang ka rel ta lai i Luka thawngṭha a ngan pahnih a hme pasarih ah ka rel lai Luka thawngṭha a ngan pasarih a hme a ngan pahnih a hme pasarih ah buan in a zual i cawrawl einak kuang chungah khan an thlim riahnak Khualbuk ah khan an caah hmun a um lo. Riaknak ding caah khan an caah hmun a um lo. Macun pakhat ka rel duh lai, Pathian. Pathian pathum, angan pathum, an he pakul ah rel lai. Ngainhan innka ah ka dir i ka ting. A hohman an si ah ka aw a thei i innka a ka hunmi cu a inn chung ah cel cun ka lut lai i a sinah rawl Ka dum lai i kei zong amah sinah ka dum ve lai, kan dihlak caah Pathian nih thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Ti me hi tuzaan caan ah kan zapi te ruanṭi te hna ka dummi a si. Le Tuzaan caan ah hin caan tawite chungah kan zapi tein i rualṭi ding ah tlangtar in ka duhmi cu Jesuh Khrih hi umnak hmunhma a kawl cuahmah ko ti hi tuzaan caan ah caan tawite chungah rualṭi ding ah ka duhmi a si. I Jesuh Khrih hi atu zongah hin umnak hmunhma a kawl cuahmah ko. A hlan i Bethlehem ah An hani pe thlehem ah an va kal i engkhat hnu engkhat umnak hmunhma an kawl i umnak hmun a lawng lo tiah an ti i a hnu bik ah hmunhma an pekmi cu cawrawl einau kuang an pek i kha lio in hmunhma a kawl i a vak bantuk khan tutan zong hi na pawng ah a vak cuahmah ko.

i mate hi tuzaan caan ah hei kan zapi tein ruat ding ah ka duhmi si ngakchia pawl kha tuzaan ah ti tlangtar in ka duhmi cu Yesus letter ether Yesus letter and plus til han kan bu hmunhma Jesuh Khrih nih hin hmunhma a kawl ko ti kha tuzaan caan ah tompan te bin chim ka dum i minung tampi nih hin Christmas hi kan i ngei taktak cio i zumlotu an si zongah zumtu kan si zongah zumlotu an si zongah Pathian theih in si an si lo zongah theih ni kan si zongah Christmas hi kan i ngei taktak natein Christmas kan kan i ngaihnak a ruang hi cu aa dang cio ko men lai keimah nih Christmas ka ngaih ning le nangmah nih nak ngaih ning aa dang kho men Ituchun khasan school kan kainak ah khan cang fala tha kan ka hal hna. Azai khi dah Christmas khi nak ngai bik mi asi tia ka hal hna tikah an chimi cu a cheu nih u le mat ei dingah ka ngai an ti a cheu nih ka va off na thua ding ka va ka ngai an ti a cheu nih hoi le kom he mun khate ah lem ṭi um ṭi hi ka ngai bik mi si an ti a cheu nih chungkhar he rual ei ṭi ka ngai a phunphun an chim cio an chimmi aa dang cio i tuzan hi nan mah vialte zong upa hna zong hi i ngai hna ning law nan chimmi aa dang cio men lai tiah ka ruah i keimah keimah ka ngakchia lio ah kaa ngai mi kaa ngai bik mi Christmas kaa ngai bik mi cu Christmas a phan tikah thilthar i hruk i ka hoile sinama thilthar te hi tiah pia khi kaa ngai taktak mi si i cucaah ka nu le ka pa nih thilthar kha an ka cawk piak lo ahcun Christmas kha keimah caah sullam a ngei dek bak kha a rak si lo cu tlukin thilthar kha ka rak duh i makha ka ngei bikmi a si i namah zong hi a ca zum lo ca kan hal hna lai lo i kan ngaihnak a ruang hi aa dang cio ti lai macun Christmas kan phan ahhin mi tampi kan buai cio i kan huaipi mi thil cu aa dang cio aa dang cio hoi A cheu nih zeitindah kan in ka ṭam lai tiah in ṭamnak kongah kan buai. A cheu nih Christmas tikah zei thilri dah kaa hruk lai tiah cu ting tein Christmas caah thilri a phunphun kan i zal cio i thilri kongah ah tampi kan buai. A cheu nih uh, u le ka va zeidah ka cawk lai i zeidah u le ka vel ka pek hna lai tiah u le ka va kongah khin kan buai kan buai i kan buai bikmi. A cheu nih chungkhar hawile kom hna he rawl ei ṭi dingah zeidah zei rawl dah ka chuang lai tiah ka buaipimi hi aa dang cio Bawi Jesuh a chuah lio ahhin Herod siangpahrang pa hi nichuahlei mifim hna nih an rak ra i Herod siangpahrang pa sinah mifim hna nih khoika dah Bawi Jesuh a chuak lai tiah an hal An hal tikah Herod siangpahrang pa nih tlangbawi pawl kha a au hna. Tlangbawi pawl cu biaknak rian a ṭuanmi pawl an si. A au hna tikah khoika dah Bawi Jesuh a chuak lai tiah a hal hna. A hal hna tikah tlangbawi pawl nih an timi cu Bethlehem ah a chuak lai tiah an ti. Asinain tlangbawi pawl biaknak rian a ṭuanmi pawl kha

kan i ngaihmi thil si hna seh man hna i Christmas i am ru te tak hi kan khen maw khen lo ti hi kan nunnak ah kan i chet than ding in chim ka duh i Johan thongtha a ngan pathum hleiruk chungah kan hmumi cu Pathian nih vawlei hi a dawt hringhran caah fapang ngei chun te kha an kan pek cucaah amah a zummi bo cu an thi lai lo zungzal nunnak an ngei lai ti I nihin ni ah kan fale nih an buaipimi cu an buaipimi cu yu le ka va kong si. Ka va kong an buaipi te tak keimah ka fale lawng an si lai lo tiah ka ruah. Le mah ca cu Sunday school pawl sin zongah ka chimmi hna cu a zeidah best te yu le ka va si tiah ka hal hna i a phunphun an chim. Keimah nih ka chimmi hna cu best te yu le ka va cu Jesuh Khrih si. Pathian mi hi a kan dawt tuk caah Fapa Jesuh Khrih a kan pek Johan thongṭha ah. Cucaah nihin ni ah hin Pathian nih Jesuh Khrih hi rak kan pek hlah sehlaw Christmas ti um lo cu. Cucaah kan buaipi taktak dingmi hi Jesuh kong si ding si. Le Pathian nih a kan pekmi cu Bethsayuu le Gaza a kan pekmi cu Jesuh Khrih a si. I cu Jesuh Khrih a kan pekmi kha nihin ni ah vawleicung minung vialte caah Jesuh Khrih kha a kan pek. Cu Gaza cu a kan pek cio nain cu Gaza cu a kan pek cio a kan pek cio nain ti A cohlang duhmi nih an cohlang. A cohlang duh lomi nih cohlang lo kho a si. Hiah ticun Pathian nih hin zeitik hmanh ah hin ah, a kan pek lo. Nan Jesuh Khrih nan zum hrimhrim lai tiah a kan ti bal lo i a kan pekmi kaba hna hi nan co hrimhrim lai tiah a kan ti bal lo i a kan pek bal lo ti kha kan chim ka duh. Ei kan fa na kan chuah pa na na te khin a pei lem lo i ka han ka ve pakhat ka ngei le ka ve hi ka ngei le ma ka ve hi ka pek hna la le a du mi ni an cho thang lai i a du lo mi ni an cho thang theng la lo hai nupi ka va kan pek la du mi sa lo

Zeitin chim ka duh ti ahcun Pathian nih hin U le ka va tes te U le ka va a kan pekmi cu Jesuh Khrih a si. Cu Jesuh Khrih a kan pekmi cu nihin ni ah hin ti i lak hrimhrim rua kan ti lo. Ka va ka pek hna i nupi nih a duh lo le a lang lo. A cohlang lo le amah caah a lang lo. Asinain rocung pa kha ka pek le a nu le aa lak le amah caah a si. Nihin ni ah Jesuh Khrih Pathian nih a kan pekmi hi na cohlang ahcun na duh ahcun naa lang kho nangmah caah macun na cohlang duh lo ahcun laklang kho a si Pathian nih hi theveng nge a kan tua lo hranghrang in a kan phek lo i cucaah nihin ni ah hin Beste U le Kara Pathian nih a kan pekmi Jesuh Khrih hi na co lo i na cohlang rih lo a si ahcun nihin ni ah Christmas thongtha kan ti lengmangmi Christmas i a muru Jesuh Khrih hi na nunnak ah na cohlang rih lo ahcun na caah Christmas hi sullam a ngei lo timi kha van chim ka duh. I cucaah nihin ni ah hin eh, Pathian nihin Bethte u le ka bai a kan pekmi cu Jesuh Khrih a si. Cu Jesuh Khrih cu vawlei cungah a ra tikah hin mi tampi nih an cohlang lo. Mi tampi nih an cohlang lo i Bethlehem ah an an kal lioah khan hmunhma an kawl. An kawl tikah hmunhma hmanh an tong lo cu

I cucaah hin nihin ni ah hmunhma a kol cuahmah mi Jesuh Khrih hi hmunhma a kol cuahmah mi Jesuh Khrih hi nangmah na kongah a dir rih ko. Biathlam ah kan kan rel bantukin ngaihmanh innka ka dir i ka king te. A ho hmanh an si a ka aw a theimi cu innka an ka awn lai i A chungah kan lut lai i amah he rawl kan dum ṭi lai ti. I Jesuh Khrih he Jesuh Khrih hi na nunnak ah hmunhma na pek i Jesuh Khrih he nan nun ṭi taktak a si ahcun tuzan ka sermon ding hi eh, nai chair- eh, chairman a ṭuan mi pa nih khan tlawmpal te kha chim nan ah a chim cang tim. Eh, a kai ngai. le cucaah kha hmun hna kha nihin ni ah in a kol cuangah i cu Jesuh Khrih cu nihin ni ah hin na cohlang i Jesuh he na na nun ṭi a si ahcun Jesuh Jesuh he a um ṭimi hna Jesuh he a nun ṭimi hna nunnak ah hin zeidah a um timi kha pakhat tein chim ka duh i Johan thawngṭha a ngan pahnih chungah kan hmumi cu a me pakhat in hleihnih tiang a kan hmumi cu Kana khua ah nupi ṭhit puai kan hmuh Cu Kana khua nupi chit puai ah hin puai Jesuh an sawm ve, zultu hna an sawm ve. Cu zultu hna an sawm i puai Jesuh an sawm ve i cu ahcun zeidah a um ti ahcun misur zu kha an ding an ding i a dih. A dih tikah puai, puai kha a ti rih lo. Minung tampi an um rih. Misurzu pek ding an nei ti lo. Cu tikah Jesuh Khrih an sung caah a toinen kan chim ahcun Jesuh Khrih an sinah a um ve caah Jesuh Khrih an sinah aa telmi caah eh, Jesuh Khrih nih Misur zu kha a ti cang timi kha a theih tikah ti kha misur zu ah a cangter i cuticun misur zu kha puai a rak zawmi vialte nih tlamtling te le diriam tein misur zu kha an ting ti kha kan hmuh i Puai a rak zawtumi hna nih zeitindah an ti ti ahcun midang puai an tuah ahcun a donghnak lei hi a chia deuhmi misurzu an kan pek i nanmah puai cu a donghnak lei ah khin an thum chinchinmi a ṭha deuh chinchinmi misurzu nan kan pek an ti i chim ka duhmi cu zeiti si ti ahcun puai a tuahtu pa Kanan khua ah Kana khua ah nupi ṭhi puai a tuahtu pa hi mual a pho dengmang Muala pho dengmang i dah ti cun puai a di han ah mi surzu a di. Sihmanhsehlaw Bawi Jesuh an sinah a um caah Jesuh an sinah aa tel caah mual an pho dengmang nain mual pho loin Jesuh nih kha mual pho nakin vialte kha a khuh bia dih. i zei na chim ka nu ti ahcun minung kan nunnak ah hin na thinlung ah hin Jesuh Khrih hmunhma a kawr cuahmahmi Jesuh Khrih hi na thinlung ah hmunhma na pek taktak i na nunnak ah hin Jesuh Khrih hi a um taktak ahcun vai tampi cu na sung dengmang nain na sung thai lai lo Jesuh Khrih na nunnak ah um ahcun sung lo in Pathian Jesuh nih an tei piak lai Mei tampi cu mual pho lengmang in na nunnak hin na kai ko nain mual na pho hrimhrim lai lo. Mual pho lo tein Jesuh nih na mual pho bak ding vialte kha an khuhpiak hrimhrim lai. I vai tampi cu na nunnak ah sungzatlaknak na tong i rathei taktak in na um ko lai nain sungzatlaknak tatak sung tatak dirhmun na phang lai lo ce ruang ah Jesuh Khrih na nunnak ah a um tatak ahcun cu Jesuh nih na nunnak ah an tuar piak lai ti kha chim ka duh i cu caah tuzan can ah a donghnak ah chim ka duhmi cu Jesuh Khrih hi hmunhma a kawi cuahmah ko i cu hmunhma a kawi cuahmah mi Jesuh Khrih hi na thinlung ah hmunhma na pek tatak i na thinlung ah hin na chiat tak i Jesuh Khrih he na nun tatak ahcun nifatin na nunnak ah hin mualpha lo u tiin Jesuh nih na nunnak ah khan an kalpi lai. Asinain Jesuh Khrih hi hmunhma na pek taktak lo i na nunnak ah Jesuh hi hmunhma na pek taktak lo ahcun cu nunnak kha nangmah nih na co kho lai lo. I cucaah nihin nih hin a zei kong hi dah kan buaipi lengmang kan nunnak ah. Na thinlung ah hin a zei ko khi dah hmunhma a la tawn? I atu ka chim cuahmah zong ah hin nan thinlung ah hmunhma a lami kadang kadang ah khua a ruatmi tampi nan um kho men. I cucaah chim ka duhmi cu kan thinlung ah hin a zei ko hi dah hmunhma a la tawn i kan thinlung ah hin hmunhma a la ding hi cu Jesuh Khrih hi siseh ti hi ka duh i cu Jesuh Khrih cu nangmah na thinlung hrimhrim ah khan hmunhma la kha a duh ko hmunhma a la rih lo si ahcun hmunhma la dingah na thinlung in ka an kingh lengmang ko atu zong hi hmunhma a kol cuama ko i a cohlangtu nih an cohlang thuama a cohlang rilo min ha ri cohlang rilo nan um cuama ko sihmanhsehlaw hmunhma kun a wa cuama i Cu hmunhma a kawl cuahmahmi Jesuh cu nangmah na thinlung ah khan hmunhma lam kha a luh ko ti kha tuzan zan ah thawngṭha tuan tein thazang pek kan duhmi hna a si i atu cu kan dihlak in Jesuh keimah thinlung ah rak um tuah timi Khrihfa na bu sawmrian le panga kha kan dihlak in kan sa hna lai i a donghnak ah kan